Kia ora. Oh, kia ora tātou katoa. Uh, ko tāku kauhau, um, he pō auaha tō te reo waiata hau kia haumanutia te reo Māori. Uh, te reo waiata hau ka te kororo tia kia nei ko te contemporary Māori music. Uh, nā te puni kōkiri tērā, uh, o, tērā ingoa i whakapae, uh, nā ko nāno ko tērā te ngā kupu mōku ake mō tēnei kauhau me aku rangahau mō te Contemporary Māori Music e kīia nei ko te reo waiata hou. Ā, i te tau 1984, tekau mā rua ōrau o te Māori e taea ana te reo Māori te kōrero. Tāpiri atu i tēnei he whakaaro nō te nuinga o Pākehā. He relic of ancient Māori life tō te reo Māori, me waikura kia mate ka tika. Ahakoa tonu i tuatahitia te waiata rongonui koi e, nā te Pātea Māori Club, kupu Māori te katoa. I puta ai tōna ihu i ētahi atu waiata rongonui o te wā, pērā i a. Tama Chameleon, nā Tama Hori, a Footloose nā Kini Rōkena, me te waiata ataahua I just called to say I love you nā Tipene Kōtiti. I taua wā tonu kei raro te reo Māori e putū ana. Ahakoa tonu ka rata marika a Tini ā-mano i tētahi waiata reo Māori te katoa. Nā konā anō, he to, he tino tohu tērā, he pito mata tō te reo waiata hou, hei rauemi kia whakahaumanutia te reo Māori. Nō reira, ko te urupounamu o te kauhau nei me pēhia te reo waiata hou e whakaora ai te reo Māori. Hei tīmatanga kōrero me arohaehae i te kupu pō auaha, te tuatahi.

Ā, kāore e kore he mana e noho kau ana hei tēnā kei tēnō tātou katoa, he taha tōna kāore i te kite. Ā, ki, ki ahau nei, koia rā te power in potentiality. Hei tā Martin e toru ngā wāhanga o te orokohanga o te ao, ko te pae tuatahi ko te kore, ko te pae tuarua ko te pō, ko te pae tuatoru ko te ao mārama. Kai roto i te wahanga o te pō, i wānanga tahi ngā tamariki a Ranginui me Papatūānuku me te whakatau me whakawehe a rātou mātua. Nā whai anō te roanga o te kupu pōwhiri, ko te pō i whiriwhiri ai ngā tamariki a Ranginui me Papatūānuku. E hāngai pū ana te wāhanga o te pō ki tā Tate i kī ai power in potentiality, i te mea he pitomata tō taua hui atua, Kia wehea ngā mātua. Nā konā anō, ko tāku e mea ana mō te kupu Māori mō Creative Potential, ko te pōauaha tērā, arā, ko te potential o te mahi auaha. Ko te power in operation kei te kōrerotia e Tate, koia rā te hua o te pōauaha. Me tātei e whakapae ana, In its operation it acts either to create or to produce. Koia rā te take ko te mana nāna nō te pōauaha. Mehemea kei reira te mana, kei reira hoki te pōauaha, ki te kore ka kore rawa atu te pōauaha. Nō hea rā te pōauaha? Nō te mana o te Atua. E ai ki a Tate, It is the creative power of Atua in operation, creating, producing, manifesting, enhancing. Koinei te timatanga o te pōauahatanga i tuku iho ki ō tātou mātua tīpuna. Kei roto i te wāhanga o Mana Tīpuna ka whai kiko te pōauahatanga. Mai rā anō, he tohunga te Māori ki te rangahau i ngā mea o te taiao, He tutu te mahi, he tutu te wairua, e hia kē te Māori i mate ai i te kāinga miro karaka. Ā, ka taka te wā, ā, ka taka te kapa, kawe kai, nō reira, he kai pūtaiao wā tātou, ā, wā tātou tīpuna. I te taenga mai o tauiwi mā, i te haere tonu taua, taua tūāhuatanga o te mahi tutu, Kia whakamātauria, kia whakamāramatia ngā mia hou, mahira katoa te wairua. Nāwai rā, nāwai rā, ka puta mai te tangi takiwaru, e kīia ana ko te octave, me te whanaketanga o te mahi kapa haka, reo Māori te kupu, tangi Pākehā te rongo. I te tau 1949, i titoa e Ruru Karaitiana tana waiata Blue Smoke. Te waiata tuatahi i whai rawa ki Niu Tireni. Ka taka te wā ka whānau mai ngā Māori Showbands e whakangaua, e whakangaho ana i tō rātou tū momo whakangahau. Nō reira he tauira ēnei o te pōauahatanga o a tātou tīpuna. Hei tā Bose whakamārama mō ngā kupu mana tūpuna, power handed down by one's ancestors, nō reira, i heke iho te mana me te pōauahatanga, mai ngā atua, ki ngā tūpuna, heke iho ki a tātou nei e mea ana ko te mana o te tangata. Ka heke iho te mana mai te wāhanga mana atua ki te mana tūpuna tae noa ki a tātou nei. Koia rā te māramatanga o te spiritual power, authority, prestige and status kei te kōrerotia e Tate. Koia nei te wāhanga e ora nei te ira tangata, me ana mahi e whai ana, e whaikoi ana i ēnei rā. Ko ngā kaupapa rapunga whakaaro kei roto i te kupu waiata, ka puta mai te whakawetenga kōrero te wai i ataata, arā, ka titiro te tangata ki te wai, Ka kite anō te tangata i tana ataata. Nō reira, he tohutohu tōna, me ataata, me ōrite ngā titonga waeta ki ngā kare ā-roto, ki te kore ka papa noa. Kei roto i ngā titonga waeta te kōauahatanga e whai kiko mai. Ā, kua whanake mai te āpōro Māori i runga i te whakaaro ka noho tahi te iwi Māori me te iwi Pākehā. me ō rāua ake pūoro hei whakaaweawe, hei whakanikoniko rāua i a rāua anō. Hei tā te rangihau, hei tā te rangihau whare tauira, ko te Māoritanga te pū o te wheke. He maha ngā waewae ōna, ā, ko tētahi, ko te wāhanga Arts and Crafts. Mā konei, ka taea te āta rangahau i ngā tū mahi toi o roto i tēnei wāhanga. Ko tāku e whakapae ana, ko whanake, ko panoni te kupu Pākehātanga e whakakanohi ana i ngā tauiwi, tauiwi katoa, ngā iwi katoa o te ao. Nō reira, ka rere ngā tai o Māoritanga me Pākehātanga ki roto i te waipuna o Arts and Crafts, me te mea anō hoki, mā rāua tahi ka whāngai atu ō rāua ake tikanga kia whakawhanake ngā hua hou o roto, ā, ko te hua kei te kōrerotia Te kauhau nei ko ngā reo waiata hou. I te tau 1987 i tū ai he hui Māori mō ngā kaitito o ngā reo waiata hou o taua wā. Ko tōna tikanga kia wānangatia ngā take e hāngai pū ana ki ngā reo waiata hou i ōna kaitito, kaiwaiata, kaiwhakatangitangi anō hoki. Kia poipoia ngā whakaputanga o te hui ki te ao tūroa. Ko tētahi o ngā hoa i puta mai ko te whānautanga mai o te rōpū Puata Tangi. Nā konā anō, nā rātou anō te whakatau e whā ngā tū ao o ngā reo waiata hou e kīa nei ko Auraki, otirā mainstream participation, Kaupapa Māori, Te Reo me Taonga Puoro. Ā, kua rongonui tēnei ao o te auraki. Ā, he pānui, he rētō tana kupenga. Ko ngā mātanga reo waiata hou o mua o tēnei ao auraki, ko te takipā Howard Morrison, ko Kiri Te Kanawa, ko ngā Pēnei Māori Show Bands, nā rātou anō te huarahi i para mō ngā kauwaiata o ēnei rā tonu, pērā i a Nika Moore, Catch a Fire, Kora, Fat Freddy's Drop, a wai atu, a wai atu. Ko te takapau wharanui o te ao auraki, kia tito waiata mō tini, mō mano. Nō reira kei te whakapono tēnei ao mā te reo pihikete te reo tika mō ō rātou kaiwhakarongo. Heoi anō, ko te kōauahatanga o te ao auraki kia whakatairangatia te kanohi Māori ki te tini, ki te mano taiāwhio o te ao. Ka ara mai tēnei ao, Kaupapa, i ngā take e pēhi ana i te iwi Māori. Nā konā, he kauaha, he kauwaka tēnei ao kia whakatumatuma, kia karo hoki i ngā mahi tūkino e whakahāwea ana te iwi Māori. Kei roto i te ao kaupapa me Kaupapa Māori ngā titonga. Ko ngā pēne e whakatauira ana i tēnei ao kaupapa, a ko Aotearoa tētahi me tā rātou waiata maranga ake, He waiata e whakahau ana i te hunga rangatahi kia eke panuku, kia eke i Tangaroa i. Ko te pēne Herbs, he tauira anō o tēnei ao kaupapa, e tito waiata ana me ngā kaupapa e kaupare ana i ngā mahi pahū ki ngā moutere o Te Moana-nui-a-Kiwa. Ko Moana and the Moa Hunters me tā rātou waiata Akona te Reo, me tana wero ki te kaiwhakarongo ki akona te reo Māori. Nō reira, ko te pūauahatanga o te ao kaupapa, ko te toki hei piu, hei whakatairanga, hei kōkiri i ngā kaupapa Māori. Ā, taonga puoro. Kei te tipu haere te ao taonga puoro nei i roto i ngā reo waiata hou. Ahakoa he tokomaha ngā mātanga taonga puoro, he torutoru noa iho te whakatangitangi kei roto i ngā titonga reo waiata hou. Heoi, kei te pakari haere, kei te tipu haere. E kore ngā mihi e mutu ki te hunga e whakaora anō ngā taonga pūoro kei roto i tēnei ao hurihuri nei. Ko te takitoru rongonui ki te kōrerotia ko Henry Marvin rātou ko Richard Nunns, ko Brian Flintoff me ō rātou hononga e whai ora ana tēnei ao. Ko te pōauahatanga o tēnei ao, kia homai anō te reo o Hineirauhatauri, Kia rangona ai kai roto i nga titonga reo waeatahau i enei ra. Me te a whakamutunga ko te reo. He kupu Maori te katoa o nga titonga kai roto i tenei ao. E ai ki a Mark McGregor,

Ā, nō reira me hoki whakamuri ki te waiata rongonui pōie. I titoa taua waiata i rongo i te take kia haumanutia te reo Māori ki te hunga rangatahi kia tū rangatira rātou ahakoa mataeroa kupe. I ai ki a Karetū, he taonga te reo o te mahi kapa haka.
Mihi mai, mihi mai. Ā, hei tāna anō, standards of language as well as standards of high performance needs to be, needs to be sustained, but the language must be restored to its position of importance. I whakamānu tia te waiata pōie e te kapa pātea i runga i te whakaaro me puta te ihu o te reo Māori. E tika ana i tā Wharetui ki ai the language must be restored to its position of importance. Ara, Me puta te ihu o te reo Māori kei roto i ngā waiata katoa. Koinei te pōwewehatanga o te reo Māori. Me te mea anō hoki, ehara i te mea me noho ngā titonga i te ao kotahi, ka taea te nohonoho i ngā ao e maha, i te mea he hononga, he whanaungatanga tō rātou ko Hauraki, ko Kaupapa, ko Taonga Puoro, ko te reo Māori, e rātou anō. Ko te whakapātaritari he maha ngā pātai kia pātaitaihia. Me tangata Māori te kaiwaiata? Me Māori te whakarongo? He aha te uaratanga tō te reo Māori mō ngā reo waiata hou nā konā me reo Māori ngā kupu? Kei te whai whakaaro a Ruia Aperehama i ēnei pātai.

There are other various opinions and questions raised regarding these topics. For example, is Māori music produced by someone of Māori descent who sings other people's songs or originals in English or other languages other than te reo Māori? Koinei aku whakautu mō ēnei pātai. Me Māori te whakapapa. I roto i te kauhau tuatahi o te tākonetanga nei, i whakaputa te uripounamu Nō Wai Te Reo? me te whakautu mō te tangata e pīrangi ana i te reo. Koia rā e hāngai pū ana te Whare Tauira a Te Rangihau e āhei ana ngā iwi katoa o te ao, ahakoa, ahakoa ko wai ia rāinei, kia kuhu, kia whakangungu, kia hongihongia, Kia whakatātūtū i tō tātou ao Māori. Mā reira ō tātou toi Māori e whanake ana i te ao hurihuri nei, ā, mā reira anō te Māori e pērā ana ki te ao o Pākehā. Kei reira te kōauahatanga e whai kiko ana. Hei whakatauira, ko ngā ture whakauru ki roto i te Waiata Māori Music Awards e toru. Ka tahi. Me Māori te whakapapa. Ka rua, mehemea he tauiwi, he whāngai ia ki tētahi whānau Māori. Ka toru, kua āhei te hāpori Māori kia whakaurua te tauiwi ki roto i ngā waiata Māori Music Awards. Nāku nāno, ēnei reo waiata hou, Ko te mea nui, he Māori te wairua. He kakano rua te whai aha ko ko wai. Nō reira he paku horopaki tēnei. Ko te pāka e kōrero Māori ana, he reo Māori te whakarongo. Ko te Pākehā e kapa haka ana, e kapa haka te titiro. Ko te Pākehā e tito reo waiata hou ana, he reo waiata hou te tito? Ko tāku e whakautu ana, āe, āe, āe mārika. Mā te kakano rua tō tātou reo e ora ai. Mā te kakano rua ngā reo waiata hou e angitu ai. Me Māori te tangi. Ko te tangi motuhake te whai, arā ko te vernacular o te waiata. E ai ki a Brown, koia rā, making our own sound. Ko tā Howard Morrison tētahi o ngā mātanga reo waiata hou o mua i whai kiko ai te kōrero making our own sound. He mūrere nōna, rātou ko tana pēne kia ringitāmirotia ngā waiata o mua me ngā waiata hou o taua wā. A mohoa noa nei, he pērā tō wairua auaha ki ēnei rā. Me hoki ki te wāhanga mana tipuna. Mahira katoa te wairua, ko te tututanga te take. Ko tēnei wairua auaha e whakawhanake ana i ngā reo waiata hou i ēnei rā. Kāre e taea te kī nō Aotearoa te reggae, te hip hop, engari he kākano hou anō e tipu haere ana i Aotearoa nei. He rerekē te tangi, he rerekē te rongo. Engari kei roto i ana rerekētanga tana tangi motuhake. Ā, ka taea te kī, nō Aotearoa tēnei tū momo reggae, aha atu aha atu. Nā konā, he mārama te kitea he tangi motuhake tā te Pākehā, he tangi motuhake tā iwi kē, ā, he tangi motuhake anō tā te Māori. Kei te wawara tonu taua tangi ōpaki kei roto i ngā reo waea tahau i ēnei rā. He tā Mitchell rāua ko Waipara e pēnei ana, With the ongoing development of te reo Māori in Aotearoa has come the resurgence of music sung or rapped in Māori. This need not necessarily be harmonically rooted in tradition and in many cases weaves contemporary Western music models into exciting new syntheses of music and styles. Ko te reo te huarahi ki a ko mātauranga ki a tuku kōrero o mua ki ngā uri whakaheke. Otirā ko te reo Māori he kawenga tikanga, he kawenga tuākiri. Ka mutu, he taonga tā te mahi waiata hei kawenga kōrero o te wā, nō reira he taonga anō te reo Māori hei kōkiri i ngā reo waiatahau. E tika ana i tā Karetu, i tā Karetu, language, the language must be restored to its position of importance, arā, me puta te ihu o te reo Māori kei roto i ngā waiata katoa, ahakoa kapa haka, ahakoa reo waiatahau rānei. Kāre kore, kāre taea te karo, he uri a reo waiatahau i a Kahonorua. Nā konā anō, me pēhea ia, e whakahaumanu ai te reo ko tātou e tangi nei, ko tātou e tangi ana mō ngā tatauranga katahi anō ka puta mai, kotahi te whakautu ki te pātai, Āe mārika, kia kaha tātou, kia kaha te kupu Māori, kia rere, kia rongo. Kei ngā mātanga reo waiata hou te pōauahatanga, te pitomata kia puta te ihu o te reo kei roto i ngā reo waiata hou. I tērā tau, i tuarima te kōpae Whitiora nā Macy Ricker i reira mō ngā wiki e ono, i te taha o ētahi atu kōpae auraki, i te taha o ētahi atu puta noa i te ao, i te taha i Adele, i te taha o Kora o Six Sixty. Nō reira, i tuarima tonu. Nō reira, he tohu nō te, nō te whakaaro rangatira he taonga te reo mō ngā reo waiata hou. He tohu anō, kia hiahia nō Niu Tīreni kia, kia rangona he reo waiata hou kupu Māori te katoa. He tika rā, he teitei kahi ka tea, engari ka taea. I taea i te tau 1984, ā, ka taea anō e tātou. Kia ora tātou. Kia ora.